Хәрбиләр истәлегенә мемориаль комплекс төзелешенең яртысы үтәлгән. Кайнар эз буенча кулга алынган самокат урлауда шикләнелүче 60 яшьлек ир-ат тоткарланган. Парковка урыныннан нәтиҗәле файдаланырга ярдәм итә. Тынычлык проспектындагы 38 нче йорт ишек алдында юл тамгалары барлыкка килгән. Бергәләп бәйрәм итәләр. Түбән Камада Химиклар проспектындагы 64 нче йорт ишек алдын төзекләндерү эшләре тәмамланды. Сәламәтлекләрен тикшерттеләр. Бер сәгать дигәндә уже бөтен кирәкле кабинетлар уздык дип аталар. Мәчет ишек алдында күчмә бригада эшләде. Түбән Камада махсус хәрби операциядә катнашкан хәрбиләр истәлегенә мемориаль комплекс төзелешенең планы 50 процентка үтәлгән. Һәйкәл Җиңү монументы янында урнашачак. Аның составына истәлекле язулы стела, ике сугышчы сыны һәм һәлак булган якташларыбызның исемнәре язылган хәтер тактасы керәчәк. Эш барышы белән шәһәр мэры Радмир Беляев танышты.
Төзелеш мәйданында махсус хәрби операция геройларына багышланган мемориаль комплексның макеты, аның үзәгендә бронзадан ясалган ике солдат сыны һәм батырлык күрсәткән якташларыбызның исемнәре язылган хәтер тактасы урнашкан. Һәйкәл төзелеше март аенда башланды, бүгенге көндә эшләрнең яртысы диярлек башкарылган. Высота памятника. Һәйкәлнең биеклеге сигез метр, ул Казанда ясала. Якын арада аны Түбән Камага китерәчәкләр, дип белдерде Рөстәм Мортазин. Төзелеш мәйданына Радмир Биляев җитәкчелегендәге махсус комиссия килде. Түбән Кама мэры подрядчылар белән эшләрнең барышы, материалларның сыйфаты һәм мемориаль комплексы тирәсендәге территорияне төзекләндерү турында сөйләште. Здесь должно поливаться исключительно зеленая трава, значит, автополивом. И все очень лаконично должно быть. Махсус хәрби операциядә һәлак булган солдатларның исемнәрен мемориалда мәңгеләштерү өчен документлар җыю дәвам итә. Гаризалар Тынычлык проспектындагы 60 нчы йортта урнашкан унбиш нче кабинетта кабул ителә. Яңа һәйкәл Җиңү монументы янында урнашачак. Аны сентябрь аенда Ачу планлаштырыла. Альбина Вәлиева, Лилия Челноков, НТР яңалыклары.
Тынычлык проспектындагы 38 нче йортта яшәүчеләр ишегалдында машина кую буенча тәртип урнаштырганнар, үз акчаларына юл билгеләре сызганнар. Бу эшләргә якынча 30 мең сум акча тотылган. Моның өчен белгечләр җәлеп ителгән, чөнки сызымнар ГОСТ таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш. Моннан тыш, махсус буяу бер сезон белән генә чикләнмичә, озак хезмәт итәчәк. Яңа тамгалар территориядә машиналарны дөрес кую проблемасын хәл итәргә ярдәм иткән. Түбән Камалар фикеренчә, парковка урыннары да арткан. Түбән Камада Химиклар проспектындагы 64 нче йорт ишегалдын төзекләндерү эшләре тәмамланды. Әлеге вакыйга биредә яшәүчеләр өчен күптән көтелгән. Чөнки 1986 елдан бирле ишегалдында төзекләндерү эшләре башкарылмаган. Монда комплекслы алым кулланыла. Яңа асфальт җәелгән, уңайлы җәяүлеләр юллары ясалган, чүп савытлары белән яңа эскәмияләр куелган. Шулай ук заманча балалар һәм спорт мәйданчыклары урнаштырылган, яктырту системасы яңартылган. Быел Безнең ишегалды программасы кысаларында Түбән Камада 55 йорт яны территориясе төзекләндереләчәк. Самокат урлауда шикләнелүче 60 яшьлек ир-ат тоткарланган. Россия Эчке эшләр министрлыгының Түбән Кама районы бүлеге матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, әлеге хәл Тынталии урамындагы йортларның берсендә булган. Гаепләнүче аны подъезддан алып чыккан. Әлеге хәл видеокүзәтү камерасына эләккән. Самокат унсигез яшьлек егетнеке.

Быел Түбән Кама районында меңләгән кеше диспансеризация узган, табиблар 1300 дән артык төрле авыруны ачыклаган, шул исәптән 100 яман шеш очрагында. Әгәр сезнең табибка күренә торган елыгыз икән, моны эшләп өлгерү зарур, ди медицина хезмәткәрләре. Хәзер тикшеренүне мәчет ишегалдында да үтәргә мөмкин, бирегә күчмә бригада ике атнага бер килә.
Үзәк мәчеткә шәһәрдәшләр намаз укырга гына түгел, сәламәтлекләрен тикшертергә дә килә. Аллаһ йорты ишек алдында диспансеризация оештырыла, пациентлар анкета тутыра, юллама буенча кирәкле белгечләргә күренә, иң мөһиме, тиз һәм уңайлы, диләр. бер сәгать дигәндә уже бөтен кирәкле кабинетларны уздык дип атала. Маммография да шунда, рентген да шунда, кан алу да, холестерин барсында тикшерәләр. Рәхмәт. Рәхмәт бөтен бөтен бөтен э, кешеләргә кем үзенең ярдәм кулын сузган. Садыковлар Түбән Чалыдан килделәр, җәйне шунда үткәрәләр. Гаилә фикеренчә, сәламәтлекне вакытында тикшертергә кирәк. Соңга калуның нәтиҗәсе аяныч булырга мөмкин. Үзебез дә авылда торып, әле больницаларда барып э, диспансер узырга мөмкинлегебез булмаган иде. Менә шулардан форсаттан файдаланып үзебез монда килдек. Җомга көнендә, нинди көндә, әлхамдулилла бер галәмин, шушындый күп халык, шундый без шатбыз, шушындый җиргә, мәчет территориясендә җомганы э, данлап, э, шунда намазга да киләбез дип килгәннәрдер күбесе. Үзәк мәчеттә сәламәтлек турында кайгыртуга күңел җылысы да өстәлә, диспансеризациядән соң шәһәрдәшләрне кайнар чәй һәм тәм-томнар белән сыйлыйлар. Безнең максат теге мәчеткә йөрүчеләр өчен генә түгел, безнең максат төрле дин, төрле милләт кеше безнең шәһәрдәшләребез килсен дип. Бу шундый бик уңайлы урын, шәһәрнең уртасы, шуңа күрә кемдер хәтта паркка килә ял итәргә, кемдер кафега, кемдер кибеткә. Әгәр дә Безнең шәһәрдәшләребез сәламәтле булса, әлбәттә, безнең шәһәребез сәламәтле була. Шуңа күрә, альхамдулилла, Аллаһтан рәхмәтләр яусын. Белгечләр белдерүенчә, табибка вакытында күренү җитди авыруларны башлангыч чорда күрергә мөмкинлек бирә. Соңгы җиде айда гына профилактик тикшерүләр барышында 1300 дан артык төрле авыру ачыкланган, шул исәптән 100 яман шеш очрагы да бар. Күчмә бригада мәчет ишек алдына ике атнага бер килә, документлардан полис һәм Паспорт кына кирәк. Альбина Вәлиева, Фәнис Кадыйров, НТР яңалыклары. Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итү чаралары ике мәйданчыкта узачак, Түбән Камаларны һәм шәһәребез кунакларын Гаилә һәм Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркына чакыралар. Күңел ачу чаралары көндезге уникедә башлана. Осталар ярминкәсе, Минем Түбән Кама дизайн проектлары күргәзмәсе, мастер-класслар, бәйрәм программасы, Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркында да эчтәлекле программа әзерләнә, Кама китап фестивале һәм Түбән Каманың юбилеена багышланган китап тәкъдим итү. Бәйрәм чаралары утызынчы август көнне узачак. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт! Хәерле яллар сезгә!